F'dak iż-żmien Ġesù qal, Ma hemm siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk. Anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm. Għaliex issejħuli Mulej u mbagħad ma tagħmlux dak li ngħid jien? Kull min jiġi għandi u jisma' kliemi, u jagħmel dak li ngħid jien, ħa ngħidilkom lil min jixbah. Jixbah lil wieħed li ried jibni dar, ħaffar fil-fond sa ma sab il-blat, u fuqu qiegħed is-sisien. Imbagħad għamlet ix-xita bil-qliel, il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuq dik id-dar, Imma ma setax jeżżiżha għax kienet mibnija tajjeb. Iżda min jisma' kliemi u ma jagħmilx li ngħid jien, jixbah lil wieħed li jkun bena daru fuq l-art mingħajr ma qiegħed is-sisien. Il-wied niżel b'qawwa kbira għal fuqha u minnufih iġġarfet.

Li kieku wieħed kellu jkun avżat minn qabel b'xi diżastru li jkun se jseħħ, wieħed ikun ippreparat. Kif ngħidu bil-Malti, bniedem avżat, nofsu armat. Meta Ġesù qal din l-istorja, probabbilment kellu f'moħħu l-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 10, vers 25, li jgħid, Tgħaddi t-tempesta, u jgħib il-ħażin, imma l-ġust jibqa' fis-sod għal dejjem. X'sinifikat għandha din l-istorja għalina? It-tip ta' pedament li fuqu nibnu l-ħajja tagħna jiddetermina jekk inkunux nifilħu għat-tempesti li jiġu fuqna. Ħafna drabi, il-bennejja jibnu l-pedament tad-djar meta t-temp u l-art ikunu fl-aħjar kundizzjonijiet. Trid tkun għaref, ta' ħsieb u għaqli biex tkun taf il-pedament ser jibqa' sod anki meta affaċċjat ma' diversi kundizzjonijiet. Bl-istess mod, il-karattru tagħna, sod jew le, juri ruħu fl-għażliet li aħna nagħmlu, speċjalment meta jkollna nagħżlu bejn dak li hu veru u dak li hu falz, bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Int tqarraq jekk ikollok iċ-ċans li tqarraq u tara li forsi b'hekk ser tiġik tajba? Int tikdeb jew turi wiċċ b'ieħor meta affaċċjat ma' sitwazzjoni imbarazzanti u li tkun ser tikkawżalek uġigħ? Persuna vera hi dik onesta u affidabbli quddiem Alla, quddiem il-proxxmu u magħha nnifisha. X'inhu li jżommna 'l bogħod milli ngħixu ħajja falza u li tispiċċa b'mod diżastruż? Jekk nagħmlu l-Mulej u l-Kelma tiegħu l-blata u l-pedament tal-ħajja tagħna, allura xejn ma jkun jista' jċaqlaqna jew iżommna 'l bogħod milli nesperjenzaw il-preżenza u l-għajnuna t'Alla. Huwa l-Mulej u l-Kelma tiegħu, il-pedament sod tal-ħajja tiegħek. Mulej, int l-uniku pedament li jibqa' sod anki f'mumenti ta' tiġrib u meta mhedded b'diżastru. Agħtini l-għerf, l-għaqal, u karattru sod li neħtieġ biex nagħmel dak li hu veru u tajjeb u nwarrab dak li hu falz u kuntrarju għar-rieda mqaddsa tiegħek.